Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.

Insellmilkom nilqakom għal programm ieħor Wirt u Eredi. Għalkemm jingħad li t-tielet ġenerazzjoni għandha tendenza li tkisser in-negozju tal-familja, f'din l-istorja tal-lum ħanaraw x'jista' jiġri meta n-negozju jaqa' f'idejn it-tieni ġenerazzjoni. Naraw min ser jirrakontalna l-istorja llum. Jiena Iver Puljesevic, is-CEO tal-kumpanija tal-familja tagħna. Il-kumpanija ilha ffurmata mill-1976 u dis-sena għadna kif għalaqna 44 years. Ivan, nilqgħek fil-programm, nilqgħu wkoll lil Anthony Sammut. Anthony huwa avukat imma huwa wkoll il-konsulent ta' Ivan u lab eh, parti importanti biex Iver wassal il-negozju tal-familja tiegħu fejn hu llum. Minn fejn bdiet l-istorja Iver? Bdiet min-1976 meta l-Papa ma' grupp ta' negozjanti oħra iddeċidew li jiffurmaw kumpanija. Prinċipalment dak iż-żmien kienet biex tinnegozja fil-materja prima tal-plastiks. Wara sentejn li kienet iffurmata dil-kumpanija kien hemm xi diżgwid bejn in-negozjanti, il-grupp inizjali u l-Papa ddeċieda li jixtri sehem in-negozjanti l-oħra u b'hekk bdiet il-kumpanija tal-familja kif nafuha llum. Ehm, immedjatament il-papa beda ħada fuq kors daqsxejn differenti għaliex bdejna eh, diviżjoni ġdida tal-kumpanija li tinkorpora wkoll eh, l-istokjar u distribuzzjoni ta' għodda għall-inġeneriji. U man manu l-membri tal-familja kulħadd beda jgħin lil Papa f'din l-avventura ġdida. Kemm kellek żmien dak iż-żmien, Ivor? Meta l-Papa kelli sbatax, tmintax-il sena. Kont għadni kif ħiereġ mill-iskola, minn sixth form, u Sibt xogħol ukoll ma' terzi persuni għaliex ovvjament in-negozju tal-papà kien għadu tant u żgħir li anki pagi extra kienu piż żejjed għal dak iż-żmien allura kellna infittex post ieħor. Però fil-għaxijiet wara l-ħin tax-xogħol kulħadd jgħin jgħin lill-papà nqassmu x-xogħol u nagħmlu l-ordnijiet u li jkun hemm bżonn. Bdejna ftit wara wkoll introduċejna linja ġdida ta' affarijiet ta' elettriku, cables, switches, boxes u affarijiet hekk. U man manu l-business beda jikber. Beda jikber li Inħass li l-preżenza tiegħi ma kellha tkun mal-kumpanija permanenti u ħallejt ix-xogħol li kelli mal-barranin u ġġojnajt full-time. Sibt postok man-negozju tal-familja. Tal-papa. Affettwatek il-bidla? Bejn affettwatek il-bidla bejn taħdem ma' terzi persuni għalli tkun involut fil-negozju tagħkom? Kien hemm eh, affettwatni ħafna għaliex eh, meta taħdem mal-barranin it's an 8 to 5 job tmur ċertu responsabiltajiet tista' tħallihom warajk. Meta inti qed taħdem in a family business il-pisijiet u r-responsabbiltajiet huma ħafna ikbar. Jekk ma taqdifx u ma taqtax bi snienek ma jkunx hemm flus għall-pagi u s-salarji fl-aħħar tax-xahar. Jiġifieri it was a big, big responsibility. Plus li kien hemm l-unur tal-familja li Wara li kulħadd, il-familja kollha, fork din u kulħadd kien qed jagħti l-impenn tiegħu, ma ridniex ovvjament li jkun falliment għal il-negozju baqa' jikber, daħlu wkoll ħuti fin-negozju jaħdmu ma' in the family business. Sakemm Fis-sena 2000, il-Papa ħassu ma jiflaħx u kellu jirtira. U jiena u ħija l-iktar tnejn li daħalna spallejna u biex iġġarrejna u ħadna over il-kumpanija. Kontu diġà ppreparati biex tmexxu jew kontu għadkom qegħdin titgħallmu mingħand il-Papa? Konna ippreparati għax konna ilna għaddejjin, il-Papa kien kien issa kien kważi sixty five jew sixty six meta meta ġra kien ma jinflaħx. And We took over, it was a very smooth, smooth transition dak iż-żmien. U bdejna mmexxu jiena u ħija, però man manu li, li bdejna eh, eh, għaddejjin eh, beda jidher ċar li għandna viżjonijiet kemm jiena u ħija Kellna viżjonijiet differenti minn xulxin ta' fejn ridna nwasslu l-kumpanija. Wasalna f'sitwazzjoni fejn ftehemna li l-aħjar issir diviżjoni u hemm fejn daħal ukoll Anthony fin-nofs għax tlabt l-assistenza tiegħu. biex jiggwidana biex kulħadd ikollu soluzzjoni ekwitwa għal kulħadd. Qbiltu bejnietkom li għandkom taqsmu? Qbil, kien hemm qbil ma' kulħadd u fil-fatt sentejn ilu Jiena u l-mara tiegħi xtrajna s-sehem ta' ħuti u l-familja kollha. Meta ġejna biex nagħmlu dal-pass, ovvjament kellna bżonn għajnuna għaliex ħafna mill-assi tal-kumpanija kellhom jiġu diviżi. u l-Bank li dejjem sostien sapporti ta' fin-negozju ovvjament sab li l-portafolio tal-assi kienu ċkinulu u meta ġejna biex nitolbu daqsxejn iżjed għajnuna għal did-diviżjoni ovvjament ridna għajnuna Iżjed u hemm fejn avviċinajna l-MDB fejn għamel għadnilu l-viżjoni tagħna fejn rridu mmorru, xi rridu nagħmlu, emmen fil-viżjoni tagħna u għamel tajjeb bil-garanziji li l-Bank Kummerċjali tagħna biex. U inti stajt stajt tixtri l-isma ta' ħutek u tkompli għaddej bin-negozju. Id-diviżjoni ssir u n-negozju jibqa' għaddej. Anthony, min-naħa tiegħek, tgħidilna issa x'tiftakar mill-istorja din it-tranżizzjoni li kellu Ivor mill-punto di vista tiegħek? Mill-punto di vista tekniku tekniku legali, Ivor poġġa tajjeb ħafna l-istorja. Tajjeb inżid Element li forsi ma semmiex illi appena saret id-diviżjoni aħna mill-ewwel in-negozju ta' Iver irreġistrajnieh ai termini tal-Family Business Act, jiġifieri llum in-negozju ta' Iver huwa reġistrat bħala family business biex hekk seta' jikkwalifika għal dawk li huma dawk li huma l-inċentivi. Kif nisimgħu tajjeb spiss fuq il-programm tiegħek, illum eh, ngħixu f'sitwazzjoni fejn l-inċentivi kemm leġislattivi kemm fiskali Huma huma ħafna. Jiena meta llum m'iniex żgħir meta bdejt il-karriera tiegħi ma kienx faċli ħafna tagħmel dawn l-affarijiet. Għaliex kif kif semma Iver, l-istorja ta' Iver eżempju hija waħda fejn u biex jirnexxielu jkompli negozju waħdu ħuħ li kien dak iż-żmien miegħu kelli jieħu parti sostanzjali mill-assi biex ovvjament isara fil-valur tiegħu kif kien kif kien xieraq. Kif qal Ivor ukoll din kienet storja nista' nsejħilha feliċi fis-sens li saret b'komuni akkordju ma saritx bl-ebda bl-ebda disgwid, però dak li jkun il-valur tiegħu jkun ħadu. Allura dak li jibqa' wara, il-kumpanija li tiġi wara d-diviżjoni, tkun kumpanija li effettivament tkun iċken milli kienet oriġinarjament. Allura hemmhekk fejn qabel kienet tkun problematika għaliex il-bank mill-ewwel jgħidlek orajt illum l-assi tiegħek issa huma inqas, għaliex il-family members l-oħra telqu parti mill-assi, illum jien rrid nara kif insostni iktar il-garanziji tal-finanzjament li kont qed intik u li sentik iżjed biex tagħmel il-passi li jmiss. U hemmhekk fejn l-MDB kien importanti ħafna, ġifieri hawnhekk eh, l-appell tiegħi huwa li f'każijiet bħal dawn importanti li wieħed imur ikellem professjonist għax illum l-opportunitajiet huma ħafna mill-lat kemm leġislattiv kemm kemm ta' fondi. Tajjeb insemmu wkoll illi fil-każ ta' Ivor huwa wieħed minn dawk illi huwa huma komuni llum fejn aħna tlabna ruling apposta lill-Kummissarju tat-Taxxa. Jiġifieri ma rridux ninsew illi kull tranżazzjoni simili bħal din ta' kwalunkwe tip hija affettwata mit-taxxa. U tajjeb ngħid illum il-ġurnata, minkejja li m'għandniex leġiżjazzjoni ċara ċara għal ċertu ċertu okkażjonijiet għax ukoll kull storja hija storja għaliha, però tajjeb ngħid li l-Kummissarju tat-Taxxa fuq talbiet ad hoc waħda waħda jarahom on a case by case basis, huwa komuni li fejn il-każ ikun ġenwin, bħalma kien dan il-każ, il-Kummissarju tat-Taxxa joħroġ ruling biex id-diviżjoni ssir eżenti minn dawk li s-soltu jkunu t-taxxi tal-bollo jew l-capital gains dejjem jekk il-valur illi dak li jkun se joħroġ bih ikun più o meno tista' tgħid l-istess valur li kellu oriġinarjament. Iver, issa li salvagwardjajt in-negozju tiegħek, qed taħseb fil-pjan ta' suċċessjoni? Il-pjan ta' suċċessjoni is our next step. Għaliex hija għadna kif għaddejna l-ewwel sentejn noperaw bil-business f'idejja u f'idejha l-mara. It-tfal għandi t-tifla l-kbira li diġà qiegħda within taħdem, within the business. Għandi t-tifel illum qiegħed Glasgow jaħdem hemmhekk, però qiegħed u ħadem fil-kumpanija fil-passat diġà. Man manu issa irridu nibdew u naraw flimkien where il-kumpanija sa tmur within the family. Eżatt, eżatt. u pjanijiet li l-kumpanija fejn tixtieq tiħodha jew inkella l-ambizzjoni tiegħek ilħaqtha u qed tipprepara għall-ġenerazzjoni li ġejja? Nippreparaw għall-ġenerazzjoni li ġejja hija definitely. Però le, il-pjan tiegħi hija to take il-kumpanija to take to another level li anki nkunu mhux is-suq Malti nilħqu s-swieq barranin ukoll. Proset Ivor, hija storja differenti ħafna milli milli smajna s'issa fuq il-programm, negozju ta' familja ieħor u u storja differenti oħra. Grazzi inti wkoll Anthony għall-kontribut tiegħek, nawguralkom it-tnejn li intom, aħna ħa mmorru għal ftit mumenti ta' pubbliċità, Però erġgħu lura magħna għaliex ħa jkollna rappreżentant mill-Malta Development Bank u ħa jtina ħafna iktar informazzjoni bħal skemi li approfetta ruħu minnhom Iver. Narakom. Grazzi li erġajtu inaqattu miegħi għal din it-tieni parti ta' Wirtu Eredi. Fl-ewwel parti semmejna il-Malta Development Bank, iktar magħruf bħala MDB. U magħna jingħaqad mill-istess bank eh, Joseph Darmanin. Nilqak fil-programm Joseph, grazzi li aċċettajt li tiġi ittina ftit informazzjoni. L-MDB mhuwiex bank tradizzjonali kif nafu ħahna, eh, però l-an tiegħu hu xorta li jgħin in-negozju. F'liema kuntest? Ekku, il-mandat tal-MDB huwa wiesa, però wieħed mill-oġġettivi primarji tiegħu huwa li jkun ta' sostenn għall-intrapriżi. U għandu numru ta' skemi biex jagħmel dan, però forsi l-iktar waħda popolari hija l-SME Invest. Din hija skema ta' garanzija illi l-oġġettiv tagħha huwa li tgħin lill-intrapriżi biex ikollhom aċċess aħjar għall-finanzjament bankarju, għall-bank loans. Bażikament di kif taħdem huwa li l-MDB ħoloq fond ta' għaxar miljuni biex jagħmel tajjeb, jassorbi parti mir-riskju jew mill-potential losses li jista' jkollu l-bank kummerċjali meta jsellef lin-negozji. F'dal-każ il-portafoll totali jista' jlaħħaq sa 50 miljun. Li jkun qed jiġri huwa li din il-garanzija li qed tagħmel tajjeb għal dar-riskju, bis-saħħa tagħha, il-benefiċċju tagħha, ħa jkun qed jgħaddi għand l-intrapriżi fil-forma ta' rati inqas tal-imgħax, pereżempju, Inqas kollateral, jiġifieri inqas garanziji li l-banek ħa jkunu qed jitolbuhom għaliex issa hemm il-garanzija li qed tagħmel tajjeb u anki pereżempju medda itwal ta' żmien fejn jista' jsiru l-pagamenti, allura issir iktar affordable il-loan. Però apparti daw il-vantaġġi li qed toħloq il-garanzija, jiġifieri t-terms ħa jkunu aħjar, apparti dik, hemm sitwazzjonijiet, huwa komuni, fejn għandek intrapriża, negozjant, għandu idea, proġett li huwa interessanti, kreattiv, Però minħabba li m'għandux pereżempju kollateral, m'għandux garanziji x'jagħmlu tajjeb, ma jkunx jista' jirrealizza dak il-proġett għax ma jistax isib il-finanzjament għalih. Bis-saħħa ta' dil-garanzija, għaliex qed nassorbu parti minn dawn ir-riskji aħna, dan ħa jkun possibbli. U hemmhekk fejn l-iskema tagħmel differenza ħafna. L-iskema kienet intlaqgħet tajjeb ħafna min-negozji, Fil-fatt iktar minn nofs il-portafoll diġà ttieħed. S'issa ssappportjajna 'l fuq minn 27 miljun f'valur ta' loans u madwar 60 negozju. Però għad baqa' n-nofs l-ieħor available u nħeġġeġ il-negozji biex japplikaw għal dawn il-loans. X'inhi l-ikbar ċifra li tistgħu tagħtu garanzija fuqha? L-ikbar ammont taħt din l-iskema huwa ta' 750 elf u dan minħabba li hemm regoli ta' state aid li hemm ċertu parametri li rridu nimxu magħhom. Allura l-ammont massimu huwa 750 elf għal din l-iskema. Però jkun hemm proġetti li jiswew miljuni Allura hemmhekk l-MDB ma tkunx tista' tagħti l-għajnuna jekk ikun hemm bżonn ta' garanziji u affarijiet oħra? Sew qed tgħid, jiġifieri niltaqgħu ma' ħafna proġetti li huma ikbar minn 750,000 u għalhekk għandna skema oħra li taħseb għal dan. Din insejħulha tailored facility. Tailored għaliex hija skema li tadatta l-bżonnijiet tal-proġett li jkollna quddiemna. Jiġifieri aħna naraw il-proġetti li jiġu quddiemna u nipprovaw insibu flimkien mal-Bank Kummerċjali soluzzjoni finanzjarja. Il-mod kif taħdem di hija li aħna flimkien ma' Bank Kummerċjali ieħor inselfu flimkien, jiġifieri kofinanzjament. Pereżempju nofs is-self joħroġ mill-MDB, nofs is-self l-ieħor joħroġ mill-Bank Kummerċjali, però b'hekk it-termini tal-loans ikun iktar vantaġġjuż, Pereżempju, il-medda ta' żmien biex iħallsu l-loans ikun itwal u dan huwa importanti, speċjalment fi proġetti li huma daqsxejn ikbar. Dik il-medda ta' żmien biex il-proġett ikun jagħmel iktar sens mill-puntu di vista ta' financial sustainability ikun ikun ħafna importanti dik il-medda ta' żmien. U allura aħna b'din il-faċilità qegħdin noffru soluzzjonijiet finanzjarji li jadattaw skont il-proġett li għandna quddiemna. Il-Malta Development Bank kien pront biex jimplimenta skema li tindirizza l-bżonnijiet l-aktar urġenti tan-negozji tagħna fil-kuntest tal-Covid 19. U dan, l-iktar bżonn urġenti huwa l-likwidità, il-cash flow li l-businesses għandhom bżonn biex jiffinanzjaw il-pagi u l-kontijiet tagħhom. Għal dan l-iskop, il-Gvern waqqaf fond ta' 350 elf li, sorry, 350 miljun li l-MDB qiegħed jimmobilizza flimkien mal-banek, mad-disa' banek kummerċjali biex iwassal dan is-self lin-negozji tagħna. Permezz tal-garanzija, is-self isir b'termini aktar vantaġġużi, rati tal-imgħax iktar baxxi, Hemm ukoll moratorium u hemm ukoll sussidju fuq ir-rata tal-imgħax, so sussidju ta' 2.5 fil-mija fuq l-ewwel sentejn ta' dak is-self. Apparti minn hekk, żidna parti oħra fuq l-iskema li tagħti benefiċċju addizzjonali lill-intrapriżi żgħar nett, dawk li jissellfu sa 250,000, fejn hemmhekk qegħdin ngħidu illi s-self tagħhom ikollhom bżonn inqas kollateral, inqas garanziji x'jagħmlu tajjeb. Grazzi Joseph, informazzjoni utli għal min speċjalment qiegħed eh, fil-negozju. Hawnhekk ħajkolli nħallikom għax il-ħin għadda, ippermettu li nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Nibda minn Eye Center, Ohea Opticians, Screen Hair Care, Teoxen Skin Care, Unjumi, Monikla, Bata,

Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.